Salam hemme. Meň sesim eşidilýän bolsa, plýus basaň.

Beýlekiler gelýänçä tanyş beräýliň. Kim nirden gatnaşýan bolsa gatnaşýan ýurduny ýazyp biler.

Rumyniýa, Hindistan, Türkiýe, Indiýa. Türkmenistandan adam ýokmy? Tuvalamam bar eken. YouTube-da 10-15 sekund ýyda galýan bolupdylar. Şonuň üçin soraglara giç jogap bersem bagyşlarsyňyz. Sagat sekizem boldy, başlabereýiň. Hmm. Bizde şol 20 adam bar, 20 töwerek adam. Başda ýol bilet barada düşündirerin, soň bolsa gyşky interaktiw kurslar barada gürrüň bereris. Soň tutorlarymyz öz kurslary barada gürrüň berer. Salam men Kadyrberdi Nurberdiýew Ýolöwez platformasynyň esaslandyryjylarynyň biri. Men özüm web dewloper, web saýt ýasamak bilen meşgullanýan. Ýolöwez barada aýtsak birinji gezek Myrat Nesirow diýip tanaýan bolsaňyz tanaýansyňyz. GDG Aşgabatda çykyş etýän Myrat Nesirow ýigrimi birinji sentýabrda maňa Şular ýaly platforma döredeli, mentorlar barada. Mentorlar okuwçylara öwretsin. Ikisini sataşdyrýan bir platforma döredeli diýipdi. Şondan soň gürleşip öz aramyzda soňam başga-da adamlary goşup komanda ýygnap ýol beledi döredip başladyk. Ýöne şu pikir birinji gezek gürleşen günümiz ýigrimi birinji sentýabrda. Ýolbelediň manysy näme? Ýolbelet sözi aslynda türkmen dilinde mugallym, repetitor, halypa, nastawnik, master, mentor, tutor ýaly manylary bar. Bulary umumylaşdyryp ýolbeletçi diýip bileris, ýagny ýola belet adam diýip bileris. Sebäbi olar bu ýolda belli bir deredeje belli bir ýere gelen, buram belli bir tejribe ýygnan adamlar bolýar. Bulam siziň öňüňizde bolýan kynçylyklary kömek kömek edip, kynçylyklardan geçmäge kömek etýän adamlar bolýar esasy. Ýolöňüň esasy maksady näme? Ýolöňüň esasy maksady ildeşlerimize türkmen ýaşlaryna ylym-bilim, tehnologiýa, IT, daşary ýurt dillerini öwrenjek we öwretjek adamlary duşuşdyrmak maksady bilen açyldy. Ýolöňe seslän adam öz ýol elekçisinden maddy ýagdaýyna, ýaşyna, milledine, jynsyna, hünärine we ýaşaýan ýerine garamazdan öwrenip bilýär. Ýolbeletçilerimiz öwrenjeklere boş wagtlarynda mugt maslahat, sapak bererler. Näme üçin ýolbelet? Sebäbi türkmen dilinde, belki Türkmenistanda ilkinji şular ýalak platforma bolup biler. Internetiň üsti bilen, mentor, tutorlaryň üsti bilen Öwrenjeklere mugt öwretýän ilkinji platforma bolup biler. Öwrenjek wagtyňyz hiç hili borçnama ýa-da şertnama ýok, şol sanda hem hiç hili öwrenip bolaňyzdan soň häzirlikçe sertifikat zat berip bilemzok ýa diplom berip bilemzok. Diňe öwrenýäňiz we tejribe edinýäňiz şol ugurdan. Soňam esasy dostlukly atmosfera we elmydama size kömek etmek isleýän adamlar. Size islendik wagt wagtyny aýryp biljek, siz üçin bir zatlar öwrenip tapyp biljek adamlar. Size esasy zerur bolan zat wagt we isleg. Esasy zat isleg, sebäbi özüňizde isleg bolmasa kim nähili öwredesi gelse-de size öwredip bilmeýär, özüňizde höwes bolmasa. Näme üçin bot? Sebäbi ýol edip, öwren-öwret ýörelgesinde işleýär. Näme bu näme diýmek? Okuwçylarymyzyň geljekde bize halypalar hökmünde gaýdyp gelerler we bilimlerini edil şonuň ýala indiki nesle öwredip biler ýala. Şo umyt bilen bilimlerimizi höwesler bilen mugt paýlaşýarys. Esasy ýolöletjilerimiziň mugt öwretmekleriniň ýene bir sebäbi ýolöletjilerimiziň özleriniň hem şol hünäri öwrenýän bolmaklary. Ýagny bir ýerde öwrenýän bolmaklary mümkin. Şol sanda hem şonuň üçin öz tejribelerini başgalar bilen mugt paýlaşýarlar. Ýöne, eger-de bize köpden bäri işläp ýören tejribeli ýol gözetijiler gelse, biz olary pully öwretmäge hem mümkinçilik berip bileris. Ýol gözeti kimler dolandyrýar? Ondan köp hünärmen Häzirki wagtda platformamyzda ondan köp hünärmen meýletin işleýär. Olaryň arasynda deweloperler bar, dizaýnerler bar, sosial media menejerler bar. Hemmesi köp-köp sag bolsun aýtýan hemmesine. Meýletin şu mugt bize kömek etýänler üçin, biziň şu platformamyzyň özgermegi üçin etýän kömekleri üçin köp sag bolsun aýtýan. Ýolöýet kimler üçin? Aslynda ýolöýet hemmeler üçin. Näme üçin? Ýolöýetde öwrenmäge, öwretmäge höwäsli bolan islendik adam öwrenip hem öwredip bilýär. Biziň ýolöýetçilerimiz diňe bir ylym-bilim däl, eýsem ýokary okuw jaýy saýlamakda, taýýarlanmakda, girmekde, ugur saýlamakda, daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna taýynlanmakda we ýerleşdirmekde, iş tapmakda, iş üçin rezüme, CV, ýazmakda hem kömekçi bolarlar. Ýagny bu mekdebi gutaryp, mekdepden soňky ýokary okuw jaýyňyz, ýokary okuw jaýda saýlajak bölümiňiz, saýlan bölümiňizden soň nädip şol ugurdan işläp biljegiňiz, şol işi, iş tapmak üçin Nädip CV tapmaly? Haýsy ýurtlarda işlemeli? Şol zatlary ýolöreçilerimiz size kömek edip bilerler. Ýolöreçiler nähili öwredýär? Esasy mentorlar we tutorlar bar. Mentor kim? Mentor häzirki zaman düşündirişinde mentor özünden pes tejribeli adama karýera gurmaga, peýdaly häsiýetlerini ösdürmäge, we umumy ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek edýän hünärmen. Aslynda bu üstünlik gazanan we syrlaryny başga bir adam bilen mugt paýlaşmaga taýyn halypadyr. Gysgaça düşündirsek, mentor size sapak ýa-da zat wagtyny aýryp öwredenokdany, näme öwrenmelidigiňizi, nirden öwrenmelidigiňizi, şo zatlary maslahat berýär esasy mentor. Tutor kim? Tutor bolsa resmi däl mugallymçylyk wezipesidir. Ýagny bir dersde bilim ýa-da endik bermek maksady bilen her gün, hepdede ýa-da aýda bir okuwçy bilen ýa-da birnäçe okuwçy bilen, gruppa bilen goşmaça sapak-sapaklary geçirýän mugallymdyr. Bu synp otagynda, repetitorlyk merkezinde ýa-da halypanyň, okuwçynyň öýünde ýa-da onlaýyn bolup biler. Türkmenistanda bolsaňyz bilýänsiňiz, ýokary okuw jaýa taýynlanmak üçin esasy repetitor tutulýar. Daşary ýurt dilleri bolsun, fizika, matematika bolsun, ýörite aýry-aýry okuwçy üçin bira-bir repetitor tutulýar puluna. Tutoram şol işi etýär aslynda. Muny ýöne häzir biziň etjek bolýan zadymyz internetde etýäris we onlaýn etýäris. Gelejekde belki oflaýnam bolup biler, ýagny bira bir belli bir otagda edilip bilner, kurs merkezinde edilip bilner, ýöne häzirlikçe diňe internetde berme hyzmatymyz bar. Tutor bira biram bolup biler, ýa-da bir gruppa belli bir öwrenesi gelýän adam üç-dört adamam toplap zoomda ýa-da ýutubda onlaýn sapak berip bilerler. Tutoram ikä bölünýär. Şolar barada düşündireýin. Mentor we tutoryň tapawudy. Mentorlar, ýagny size esasy ýol ýöretçi bolýarlar. Bu näme diýmek? Size nirde näme okamalydygyňyzy ýa-da nirde nähili bökdençlikleriň bolup biljegini aýtýar we olary nädip çözüp biljegiňizi maslahat berýär. Tutur bolsa ýaňky aýdyşym ýaly size ýörite wagtyny aýryp sapak berýän adam bolýar. Tutur hem ikä bölünýär, wideo tutur we onlaýn tutur. Wideo tutur wideo sapaklaryň üsti bilen öwredýär. Ýagny size Ýutubda belli bir sapak taýýarlarýar. we şo sapagyň üstünden öwretýär. Ýöne kommentariýa teswirleriňizi ýazsaňyz, teswirleriňize jogap berip, ýagny şolar ýalak öwretýär. Onlaýn tutor bolsa, ýaňky aýdyşym ýaly, internediň üsti bilen onlaýn birebir ýa-da gruppa üçin goşmaça sapaklary geçirýär. Ýolöletde mentorlyk tutorlyk näme? Esasy ýolöletde mentorlyk tutorlyk agzybirlik. Ondan soňam mentor okuwçylaryň soraglaryna jogap berýär. Ýagny öňünden çykjak kynçylyklary nädip ýeňip boljakdygyny düşündirýär. Okuwçylara motiwasiýa berýär we hiç haçan ruhdan düşmeli däldigini nygtaýar. Bir mentor başga bir mentorda okuwçy bolup okap bilýär, goşmaça çäreler edip bilýärler, mentor islese. Öz okuwçylary bilen şäheriňizde bir ýerde görüşip bilýärler, bulam mentoryň islegine bagly. Duşuşyklarda mütap çykyş edip bilýärler. Edil şu wagtky meň çykyş edişim ýaly, mentorlar hem şular ýaly çykyş edip, belli bir temaň ýa-da soragyň üstünde gürleşip bilýärler. Mekdep programmalary we hyzmatlary ösdürmek. Ýolwelediň blogy üçin makalalar ýazylyp bilinýär. Öz Discord serwerimizde pikirleriňizi paýlaşyp bilýärler. Mysal üçin, aýdaly, matematika dersinden üç-dört sanak mentorymyz bar bolsa, öz aralarynda belli bir soragy ýa-da problemany gürleşip bilýärler. Mentorlar öz kompaniýasyna, taslamasyna, toparyna öwredýän okuwçylaryny işe almaklyga doly hukugy bar. Bu näme diýmek bolýar? Bize bir, aýdaly, Python dewloper mentor bar. Öz işleýän ýerine täze junior Python dewloper gerek bolsa, şu ýolbeletde okan okuwçylaryndan iň üstünlikli bolanlaryny alyp, öz işine alyp bilýär. Ýa-da maslahat berip bilýär. Şular ýalap meň okuwçym bar. Şular ýaly ýolbelent platformasynda öwretýän, üstünlikli dowam etýär, şuny-şuny edip bilýär diýip, öz başlygyna maslahat berip bilýär. Şol sanda hem Okuwçylarymyz üçin hem gaty uly höwes bolýar. Ýol elbetde onlaýn tutorlyk näme? Onlaýn tutor okuwçylary topar bilen belli wagtlarda onlaýn ýygnaklary alyp barýar. Ýagny bu Discord serwerimizde bolup biler, Skype, Google Hangouts, Telegram, Zoom we şuňa meňzeş sosial ulgamlarda arkaýyn sapak berip bilýärler. Onlaýn tutor okuwçylaryň soraglaryna jogap berýär, mümkin bolsa tabşyryklara kömek edýär. Bulam tutoryň özüne bagly, islese her günki sapak üçin öý iş taýýarlap, öý işlerine kömek edip biler, tabşyryklar üçin. Onlaýn tutor okuw söhbetdeşliklerini geçirýär. Islegi boýunça goşmaça leksiýalar alyp biler. Öz şäherinde bir ýerde görşüp sapak bermek, bulam ýene tutoryň doly öz ygtyýarlygynda bolan zat. Hiç hili zorlama ýok. Duşuşyklarda meetupda çykyş edip bilýär. Edil şu wagtky ýaly. Webinarlar okap bilýär, ýutubda göni ýaýlymlaryny alyp bilýärler. Täze kurslary döredip we ösdürip bilýärler. Biz her bir gelýän mentora we tutora özümiz maslahat berýäs. Gelejekde şular ýalak wideo sapaklary taýýarlamagy, başda mugt bolup, soň pully hem öwredip bilmeklerini maslahat berýäris. Ýol bileti, wideo tuturlyk näme? Wideo tuturlyk, öwredýän ugruňyza degişli wideo sapaklary taýynlamak. Talap edilýän temalara görä wideo sapaklary taýynlamak. Mysal üçin aýdaly, ýene dizaýnerler, dizaýn öwrenýän adam bolsa, mysal üçin haýsy temalarda ýa-da dizaýnyň haýsy ugrundan talap köp bolsa, şo ugra köp ýykgynçlyk etýäs. Ýagny tutorlarymyzy, wideo tutorlarymyzy. Mümkin bolsa videonyň hilini we montažyny gowy etmek. Bulam tutoryň elinde bolan zat. Näçe hili gowy bolsa videonyň, şonça şonça-da şoň şony görýän adam köp bolýar. Şonuň üçin videonyň hilini, Esasy sapakda ondan soň hili we montažyny gowy etmek sebäbi adam esasy seni görende gyzyklanyp görüp bilmegi ýagny iç gysgynç wideolar kän görülmän bilýär ýa-da uzaga çekmän bilýär. Daşary ýurt dilli wideo sapaklara subtitr ýazmak Muny daşary ýurt dilli wideo sapaklara türkmençe subtitr ýazyp, şonam paýlaşyp bileris YouTube kanalymyzda. Diňe özüňiz wideo sapak çekmäge çekinýän bolsaňyz, subtitr ýazyp bilersiňiz başga sapaklara. Wideolary gyzykly alyp barmak we aktýorlyk talandyňyzy ösdürmek. Muny her kim başarmaz, ýöne başarsaňyz, sizi öz ugruňyzda ilkinjileriň hataryna goýup biljek esasy ukyplaryň biri, aktýorlyk talandyňyzyň bolmagy we wideolary gyzykly alyp barmagyňyz. Mentorlyk kimler üçin? Master jedaýlar üçin. Mentorlyk, siziň üçin eger-de siz tejribäňizi we bilimleriňizi paýlaşmak üçin uly islegi duýýan bolsaňyz, ýagny adamlara kömek etmek islegiňiz bar bolsa, ýa-da soft skilleriňizi ösdüresiňiz gelse, öz kompaniýaňyza, taslamaňyza ýa-da startapyňyza goşulmak üçin öz ugruňyzdan hünärmen gözleýän bolsaňyz, ýa-da siziň taslamaňyz kompaniýaňyz täze işgär gözleýän bolsa. aragatnaşygyňyzyň ýoklugyny duýan bolsaňyz. Şuny iň soňky punkty men jikme-jik düşündireýin. Köp deweloperler, aýtişnikler şular ýaly daşary ýurtda işläp ýörenler aragatnaşygyň ýoklugyny duýýar. Ýagny ene dilinde şu temalary gürleşesileri gelýär. esasan türkmen ildeşlerinden gürleşesileri gelýär. Öz ildeşlerinden bilýän ýok ýa-da bir-biriniň öwrenýändiklerinden habary ýok deweloperler köp. Şolary bir ara gelip gürleşmekleri has uly rol oýnaýar. Tutorlyk kimler üçin? Tutorlyk döwrebap tehnologiýalaryň üsti bilen öwredip biljekler üçin, ýagny internet Internet diň kömegi bilen adamlara wideo sapak ýa-da gruppa toplap zoomda ýutubda sapak berip biljek adamlar üçin. Esasan tejribäňiz we bilimleriňizi paýlaşmak üçin uly isleg duýýan bolsaňyz ýagny esasy Tutuş zat höwes, ýaňam başda-da belläp geçişimiz ýaly, höwes bolmasa, bu zatlaryň dowamlylygy bolmaýar. Tanymal wideobloger bolasyňyz gelýän bolsa, eger-de siz ýutuber ýa-da wideobloger bolasyňyz gelýän bolsa we tanymal bolasyňyz gelýän bolsa, öz başarýan ugruňyzda wideo sapaklar çykaryp paýlaşyp bilersiňiz. Sebäbi soňky döwür döwrüň ösmegiçe Youtuba has köp talap köp şu an. Sapaklara talap köp. Iň köp häzirki ýaşlar kitapdan däl-de Youtubedan öwrenýärler. Belki käbiri üçin amatly bolupdyr. Kitap käbirleri üçin bolsa Youtube amatly bolup durýar. Köpçüligiň öňüne çykyp çykyş etmäge çekinýän bolsaňyz we gorkyňyzy aýyrmak isleseňiz. Mysal üçin aýdaly, siz daşary ýurtlarda şular ýaly meetup ýa-da onlaýn konferensiýalara gatnaşmaly bolsaňyz, gorky zat döräp bilýär. Şonuň üçin häzirden öz diliňizde, ene diliňizde şo gorkyny aýryp bilýäňiz. Ýani iki-üç adamyň öňüne çykypam, çykmaly bolsa-da, şoňa çekinýän adamlar bolup bilýär. Şo gorkyny aýyrmak isleseňiz, wideo sapak taýýarlap, paýlaşyp bilersiňiz. Soft skilleriňizi ösdürmek isleseňiz, aragatnaşygyň ýoklugyny duýýan bolsaňyz, ýaňky diýşim ýaly, öz pikirdeş adamlaryňyzyň ýoklugyny duýýan bolsaňyz, Ýolölet platformasynda bir-biriňize mysal bolup bilersiňiz. Ýagny, mysal üçin aýdaly, bizde başda gelende üç dört sany mentor bardy. Web sahypamyzda paýlaşanymyzdan soň mentorlaryň sany hasam köpeldi. Ýagny bir iki sany adamyň çykmagy beýleki adamlaryň çykmagynyň gorkusynyň öňüni alýar. Tanyşlaryňyzy, dostlaryňyzy, kärdeşleriňizi taýýarlamak isleýärsiňiz, ýöne taýýar okuw meýilnamaňyz ýok we özüňize kömek etjek kärdeşleri gözleýän bolsaňyz. Ýagny bize gelýän wideo tutorlar öwredesleri gelýär, ýöne nädip, nirden başlajagyny bilenoklar. Şonuň üçin özlerine, öz hünärlerine kömek edip biljek tutorlary gözleýärler. Ýagny bir wideo sapagy diňe bir adam däl-de, ýagny üç-dört sany adamyň bilelikde çykaryp hem bilýärler. Sebäbi bir adamyň wagty çäkli bolup bilýär ýa-da belli bir motiwasiýa ýetmän bilýär ýa-da höwäsi bolman bilýär. Ýöne bilelikde edilýän iş hemişe höwäsli we dowamly bolýar. Üstünliklerimiz indi bolsa Ýolöýüdiň 2020-nji ýylyň statistikalaryny paýlaşaýyn. Ýaňky aýdyşym ýaly biz Murat Nesirow bilen sentýabrdyň ýigrimi birine gürleşdik, ýöne herekete geçip başlamagymyz oktýabra çenli dowam etdi. Oktýabrda herekete geçip başladyk we häzire çenli üç aýyň içinde biziň ýolbeledimiziň üstünliklerini häzir görkezeýin. Gysga wagtyň içinde komandamyzy döretdik. Ýagny gysga wagtyň içinde öz dizaýnerlerimiz boldy. Video edit, foto edit etýän adam, fotomontažýor, video montažýorlar tapdyk, deweloperler tapdyk. Ondan başga-da sosial mediada biziň sosial ulgamlarymyzy ýöredip biljek menejerler tapdyk, ýazyjy tapdyk, ýagny kontent menejer tapdyk. biziň makalalary ýazyp biljek adamlar we mundan soňam meýletinçi bize kömek edip biljek hemme adama gapymyz açyk, başymyzyň üstünde ýeri bar. Hemmesi üçinem köp köp sabolsun aýtýan. Bize komandamyza girmek adaty bir zat, ýagny islendik bir zatda kömek edip biljek adamy biz öz aramyza alýas, hiç hili çäklendirme ýok ýa-da milletparazçylyk ýok, Başga-da jynsyna seretmän, milletine seretmän, ýaşyna seretmän, hemme kimi öz aramyza alyp bilýäs. Şonuň üçin aramyza goşulmakdan çekinmäň, arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Maňa ýa-da islendik hünärmenlerimize ýazyp bilersiňiz. Şahsy brendimiz. Onlarça şowsuz synanyşyklardan soň öz diýen logomyzy döretdik. Ýagny başda her kime öz pikirini, ýagny nähili bolup biljegi barada soradyk. Her kim elliden köp logotip ýasadylar. Her kim özleri paýlaşdylar. Ýöne iň soňunda gelen netijämiz şular ýaly logotip. Ýagny dört sany adamyň bileleşip bir hereket etmekleri, ýagny bir-birine howandar bolmagy. Dört sany adamam däl-de, bärde dört sany ýy harp, ýolbeletçi manysynda aslynda. Bir-birine goltgy bolup, bir hereket edip, etmekleri manysyny berýär. Web sahypamyz hemişe özgertýäris we üstünde işleýäris. Web sahypamyzy başda web dowlaperler bar bolsa bilýändir. Başda GoDaddy-de ýasadyk, häzir bolsa Wix-de ýasadyk. Häzirem öz Web sahypamyz özümiz ýazýarys, üstünde işleýäris, dizaýnlaryny ýasaýarys, kodyny ýazýarys we hemişe özgertmek bilen bolýarys. Web sahypamyza giren bolsaňyz esasy mentorlar, tutorlar, blog, stipendiýalar, şolar ýaly bölümler bardyr. Arkaýyn girip görüp bilersiňiz. Näme teklibiňiz bar bolsa-da biziň bize ýazyp bilersiňiz, soragyňyz bar bolsa, düşünmedik ýeriňiz bar bolsa-da ýazyp bilersiňiz. Gysga wagtyň içinde meşhur sosial ulgamlarda toplan agzalarymyzyň aktiwligi, ýagny bularyň hemmesi sentýabrda ýa-da oktýabrda açylmady. Diňe Discord sentýabrda açyldy. LinkedIn, LinkedIn-iň açylanyna bir aýdan köpräk wagt boldy. Instagramyň açylany iki aý boldy. Web sahypamyzyň açylanyna iki aýdan köp wagt boldy. YouTube açylanda bir aý boldy. Medium'a da iki aý boldy. Yani şu kiçi wagtyň içinde adamlarda ylym bilime bolan talabyň bardygyny gördük. Ýagny web sahypamyza togsan alty sany adam agza boldy, on bir sany agzamyz aktiw şekilde ullanýar, bäş ýüz elli ýedi adam görüpdir we üç ýüz kyrk alty adam ortaça üç minudyň dowamynda saýtymyzda oturýan eken. Instagramda agza sanymyz dört ýüz kyrk iki, iň köp görülen postlar müň ýedi ýüzden köp, ortaça-da plyus-minus segsen laýk alýar. LinkedIn-de iki ýüz kyrk iki ýüz kyrk iki agzamyz bar, bäş ýüz on dokuz adam görüpdir we ortaça on, ýigrimi laýk alýar. Discord-da agzalarymyz ýüz togsan bäş, eger Bu datalar üç-dört gün mundan öň ýazylan datalar, belki eýýäm iki ýüz bolan bolmagy mümkin. Twitterde ýüz on sekiz adam, postlary görýän adamyň sany sekiz ýüzden köp we ortaça ýigrimi laýk alýar. Ýutubda elli ýedi agzamyza bäş ýüz ýigrimi dört sany adam görüpdir. Esasan, şo gören adamlaryň dokuz sagat wagtyny sarp edipdirler. Mediumda otuz adam, agza bolupdyr, üç ýüz altmyş alty adam görüpdir we ýedi sagadyny sarp edip, makalalarymyzy okapdyrlar. Häzirki wagtda ýigrimiden köp mentorymyz bar, ondan köp tutorymyz bar, bäş sanyýak wideo sapaklarymyz bar. Bularyň hemmesini intäk web sahypamyza, YouTube-a ýerleşdirip ýetişmedik. Sebäbi hünärmenlerimiziň sany azlygy we öz işleriniň daşyndan etýänligi üçin häzirki wagtda bularyň ýarsyny görkezip bilýäris. Oňa nesip bolsa galanynam goşarys diýip umyt edýän. Biz dünýäniň ähli künjünden, ýagny Discord serwerimizde soralan soraglara jogap berilişine görä, agzalarymyzyň köp sany esasan Türkiýeden, Amerikadan, Aziýadan, Malaýziýadan, Indoneziýadan, Hytaýdan bar. Indiýadan bar, Belorussiýa, Rossiýadan bar, Ukrainadan häzirki wagtda ýok diýip bilýän, belki bardyram bilmedim. Ýewropadan bar, Angliýadan bar we Türkmenistandanam bar. Köp sanly. Bu bolsa biziň web sahypamyza girýän adamlaryň karta boýunça görkezýän maglumaty. Hmm, esasy Türkiýe Istanbul töwereklerinden köp girilýär. Belorussiýadan, Russiýadan, Türkmenistandan, Amerikadan, Malaýziýadan we Ýewropanyň belli ýurtlaryndan girýärler. Belki käbir datalar ýalňyş bolmagy mümkin. Häzirki döwürde VPN programmasynyň üstünden girilip, başga ýurtlardan görkezýän bolmagy mümkin. Ýaňky maglumatlara ser salsak, ortaça bäş ýüz müň adam biz barada kiçi bolsa-da informasiýa edinipdir. Ýagny biz barada ýolölet diýip, iň bolmanda azrak bolsa-da görüpdir. Meniň aýtjaklarym şulardan ybarat. Sag boluň. Soragyňyz bar bolsa, maňa elektron poçtamdan ýazyp bilersiňiz. K. Nurberdiýew gmail com Kime gerek bolsa. Häzir bolsa men siziň soraglaryňyzy okaýyn. Soraglaryňyzy okaman geçip gitdim. Sag bol Eziz. Gowy programmalar bar, türkmenler üçin gowy mümkinçilikdir diýipdir. Ertir başlaýar mende diýär. Hä, hawa. Kurslarymyz ertirden başlaýar. Häzir ýene gürrüň bereris. Bizde IT park açmaly diýip. Bilşim boýunça IT park Türkmenistanda bar bolmaly. Eger ýok bolsa-da bir 5-10 ýylyň içinde esasy gerek boljak ugurlaryň biri, ýagny köpeler meň pikirimçe. IT parkam açylyp bilner. Iňlis dilinden başga diller bolarmyka diýýär. Rus dili bar, iňlis dili bar, biram rus dili bar. Fransuz dilini öwretýän bir mentorumyz bar, ýöne ol kurs şeklinde dälläni, oň bilen ikiçäk habarlaşmaly. Oň bilen habarlaşmak üçin hem Discord serwerimize girip bilersiňiz. Biziň hünärmenlerimiz sizi gönükdirer belli adamlara. Hemme IT-çylary toplap, aralarynda ýaryş geçirip, özlerini improve etmek üçin ne bolupdylar? Ýene-de haýsy dilleri meýilleşdirýäňiz? Sagat näçä çenli gider efir? Ýene ýarym sagat boldy, ýene ýarym sagat dowam edip biler. Iňlis dilinden daşary rus dili, fransuz dili tutorlar bar häzirlikçe. Sen köpräk açylmagy ahmal islege görä. Hawa dogry aýtýa enejan. Döwlet sorag beripdir, ýöne diňe wideo çekip ugradaýmalymy tutorlar diýen. Hawa, aslynda biziň ýolbeletçiler serwerimiz bar Discord-da, şo taýda öz wideo sapaklaryňyzy çekip paýlaşyp bilýäňiz biz bilen. Biz ol web sahypamyza, soň YouTube kanalymyza goýýarys. Eger wideo sapagy nädip çekmeli diýip sorag ýüze çykýan bolsa, biziň maksat diýip hünärmenimiz wideo montaž edýän hünärmenimiz ýörite wideo çekdi youtube kanalymyzda da bar ýol beletçileriň serwerine gireňizde özüňize de uradylar direktdan nädip wideo sapak kompýuterde çekilýär nädip eger kompýuterde web kamerasy bolmasa nädip telefona çatylýar ýa-da kompýuteriňiz ýok bolsa, telefonyň üsti bilen hem wideo sapak taýýarlap biljegiňizi görkezýär. Myrat Nesirov berdim diýär. Myrat Nesirov ýok berdi däl öýtýän. Backend üstünde gowy işlemeli sahyp. Backend üstünde gowy işlemeli sahypada arada işlemän galdy. Hawa, gynansak da häzirki wagtda saýty onlaýn şekilinde üstünde işleýär. Şonuň üçin giren wagtyňyzda problema bolsa üstünde işlenilýär diýildi. Ýolölete sponsor barmy? Ýok, ýolölete sponsor ýok. Esasy kime aýtsak, ilkinji berilýän soraglaryň biri size sponsor barmy diýip. Sponsor ýok, sebäbi geregem duýamzok häzirki wagtda, sebäbi häzirki hünärmenlerimiziň hemmesi diýen ýalak mugt işleýär, ýagny meýletin şeklinde işleýär. Ýagny platformany ösdürmek üçin, belki geljekde gerek bolsa goldaw bermek üçin ýörite bir ýer açarys. Ýagny hünärmenlerimiz üçin goldaw etjeklerimiz bar bolsa ýörite adam tutup ýa-da bank hasabyny açyp bileris. Kurslar mugtmy diýýär. Hawa, kurslar mugt. Häzirki interaktiw kurslar esasan okuwçylar üçin gyşky kanikulynda boş geçirmezlik üçin, bir zatlar ögrenilmekleri üçin taýýarladyk. Gyşky kanikul gutarýança kurslar, interaktiw kurslar mugt. Ondan başga-da mentorlarymyz mugt öwretýär. Häzire çenli Öwez Aşyrow diýip biri pully kurs eder. Birinji pully kursumyz bolar, olam Amazonda nädip söwda etmek, dropshipping sistemasynyň üsti bilen nädip söwda etmek, pul gazanmak barada öwreder. Sponsor bolasyňyz gelse, arkaýyn kömek edip bilersiňiz diýýär Nowruz. Hawa, dogry aýtýaň. Indi bolsa interaktiw kurslarymyz barada biraz gürrüň bereýin. Interaktiw kurslarymyz ertirden başlap matematika, fizika, iňlis dili, rus dili, Python programma dilinde we iň soňky wagtda goşulan WebStart interaktiw kurslar bolar. Matematika, fizika düşnükli, ýagny belli bir temalarda ýa-da soraglaryň esasynda tutorlarymyz size öwrederler. Eger häzir tutorlarymyzyň özleri taýýar bolsa, özlerinden hem diňläp bileris. Eger taýýar bolsa, mysal üçin şu wagt fizikanyň tutory bar. Myrat, eger taýýar bolsaň, ýazaý ýa-da sesiňi açaý. Ondan soňam Python programma dili bolar. Python programma dili bolar. Python programma dilini Murat Nesirov alyp barar. Python programma dili esasan täze başlaýanlar üçin, ýagny juniorlar üçin WebStart programmasyny bolsa men alyp bararyn. WebStart esasy web sahypasyny ýazmagy, nähili web saýtlar bar, web saýtlaryň nähili böleklere bölünýär, web saýt ýasamakda nähili kynçylyklar bolýar, soň nähili bölünýär, esasy frontend we backend. Esasy men frontend, özüm frontend bolansoň frontendini öwrederin. Başgada soraglaryňyz bar bolsa belki başgada öwretjekler tapylsa backendem öwredilip bilner. Ýöne esasy frontend boýunça. Webstack hem edil python ýalak täze öwrenjekler üçin bolar. Fizika nähili bolja bardy gürrüň berseňiz meselem gowy bolardy. Häzir Myrat Gaýytjanowyň özi girip gürrüň beräýer. Myrat taýyn bolsaň Gül giriber.
Bolýa. Hemmäňize salam ilki bilen. Ilki bilen özümi tanyşdyraýyn. Adym Myrat, familiýam Haýtjanow. Lebap welaýatynyň Halaýjy etrabynda doglan we şu wagtky okaýan ýerim Indoneziýa, Indoneziýanyň Jawa adasynda okaýan. okaýan bölüm bölümim matematika mugallymçylygy ýöne şu wagt özüm fizikadan gyzyklanýan üçin we ýöne gyzyklanýan üçin biraz öwretmeni makul bildim indi fizika barada ilki bilen men anketa doldurtdym gatnaşyjylar üçin iň köp ses berlen, iň köp isleg bildirilýän, talap bildirilýän temada başlamakçy, ýagny temadan başlamakçy we wagtyny hem şoňa görä, ýagny iň köp talap edilýän wagt haýsy wagtda bolsa, şoňa görä wagtyny hem sazlamakçy. Indi Şu talaplara seretsek, ýagny iň köp teklip edilen temalaryň biri fizikany başdan başlap öwrenmek diýen teklipler ekeni ikeni. Şonuň üçin nesip bolsa, fizikany başdan başlam, başdan başlap, ýagny 6-njy klasyň fizikasyndan başlap öwret başlamakçy nesip edende. Ondan soň fizikaň ilki başlangyç temalary mehaniki hadysalardan başlaýar. şo temalardan başlas nesip bolsa. Ondan soň wagty nesip bolsa 3-nji gün we bazurun bolar. Ýagny 7-nji gün, dynç güni sagat 20.00-da Türkmenistanyň wagty bilen. Bolýar.
Köp köp sag bol. Häzir. Häzir bolsa Jepbar, Jepbar geldi Baýramowy alaýly. Eger taýyn bolsa gelip bilersiň.
Wideony açmanda rugsat berseňiz, wideony açaýyn. Arkaýyn. Wideo açyp görmek şu. Bolýar, bolýar.
Özüňe nähili amatly bolsa arkaýyn dowam edip bilersiň.
Başdan videony host kapatdy diýip, ýagny ýapypdy, ýapdy diýip dur, videony açyp bilemok. Bagyşlamagyňyzy isleýän. Nesip bolsa birinji, ikinji günleri ýapmaklygy karar alym, sebäbi maňa ýazanlar köpüsi, ýagny Onunjy, on birinji klaslaryň temasyny isläpdiler. Limit, logaritma, önüm, integral. Önüm diýip geçýär türkmençesi, iňlisçe derivatiw diýip. Ýani haýsyny bilýän bolsaňyz. Nesip bolsa türkmençe dilde alyp bararys. Birinji, ikinji gün diýenimiň sebäbi käbir ildeşlerimiz birinji gün, birinji gün, ýani täk günler isledi, käbirleri jübüt günler isledi. Nesip bolsa hepdede iki gezek ýetermika diýen, ýetmese soň nesip bolsa köpeldip bileris. Türkmenistan sagat bilen sekizde onja-on birinji klasyň temalaryny başlarys nesip bolsa, uniwersitetden gatnaşjaklar zatlar bar. Dokuz-on ýaşly çagalar üçin islenler boldy. Olaryň islegini edil şu wagt kanagatlandyryp bilemzok, ýöne nesip bolsa ýol belediň gurujylaryna ýetireli ony. Olar soň nesip bolsa şo olar üçin hem taýýarlarlar diýip umyt etýän. Minnetdar sag boluň. Menden şu.
Bolýa sag bol Jepbar. Soraglar gelipdir. Internet ýok bolsa bir ýer barmy gidip öwrener ýaly diýä. Döwlet Öwlüýagulyýew. Eger internet ýok bolsa tanşlaryňyzdan YouTube wideo YouTube-däki wideolary download edip bermeklerini haýyş edip bilersiňiz. Ýöne häzirlikçe gynansak-da diňe internetiň üsti bilen öwretýäs. Webstarnyň taýmlaryny zoom kodyna uradaýyň diýýär. Häzirlikçe webstart ýan ýakyna goşuldy. Aýdyşym ýaly, intäk wagtlaram belli edilmedik. Discord serwerimizde öz aramyzda gürleşýäs, ýagny men okuwçylara soraýan haýsy wagtlarda girip öwrenip biljeklerini, haýsy wagtlarda köp kişiniň köp kişi üçin amatly bolsa şo wagtda girip sapak görüp bilerin. Fizika şu adam ýazylyp bolýar, mawa şu adam ýazylyp bolýar. Men size häzir Instagram akkauntdan net tap biljegiňizi görkezeýin. Instagram akkauntda ýol editin şahsy sahypasyna gireňizde ştaýda link bardyr. Linkiň üstüne basyp şu taýdan girip bilersiňiz. Ýagny häzirki link häzirki gün ýaýlymyza getirýär. Ýöne Başga link durar şu taýda ýolöýet Linktree diýip şu taýdan zatlarymyz interaktiw kurslarymyza girmek üçin anketa dolduryp bilýäňiz. Şu anketalaryň esasynda biz siz bilen özüňiz bilen hasaplaşýarys. Esasy siziň görkezmeli zadyňyz näme öwrenjekdigiňiz we şu taýda kontakt danlylaryňyzy goýsaňyz biz siz bilen habarlaşmak üçin Soň başga başga-da soraglaryňyz bar bolsa ýazyberiň. Hemen soraglar bar bolsa okaýyn. Dizaýnerlik uguryndan açylarmyka diýip sorapdyrlar. Häzirki wagtda dizaýnerlerimiz bar, mentor ýöne tutorlarymyz ýok, ýagny wideo sapak öwredip biljek dizaýnerimiz ýok. Ýöne näme okamalydygy barada, nirden nähili okamalydygy barada maslahat sorap bilersiňiz. Esasy biz mentorlary we tutorlary Discord serwerde üýşürýäris. Şo taýdan sorasaňyz özüňiz üçin hem amatly bolar. Eger web ýa-da application dizaýn göz öňünde tutýan bolsaňyz, onda şu ýakynda wideo kurslar baş paýlaşdylar, diňe frontend. Hawa, aslynda diňe web sahypasy üçin bolsa WebStart-da dizaýn barada-da gürleşip geçeris. Okuwçy sanyny sorap bilerinmi? Jemi. Her bir interaktiw kursuň öz tutory bilýär, diňe näçe okuwçynyň okaýandygyny biz bilemizok. Sapaklaryň hemmesi ýutuba goýulýarmy, ýagny eger wagt bize gabat gelmese ýutubda görer ýaly. Ýutubda paýlaşylmaz. Sebäbi birinjilik bilen bular mugt öwredilýär. Ikinjilik bilen onlaýn gatnaşsaňyz gowy bolar. Sebäbi esas zat o taýda atmosfera. Sebäbi siziň soraglaryňyza görä jogaplaryňyzy tapmak üçin onlaýn bolmagyňyz möhüm. Ikinjiden hem eger kursa ýazylyp, ýöne belli bir gününi sypdyryp gatnaşyp bilmedik ýagdaýyňyzda tutordan sorap, eger şo günki sapagy rekord eden bolsa, Size paý siz bilen paýlaşmany isläp bilersiňiz. Eger rekord eden bolsalar, ýöne tutorlar rekord etmedik bolsalar, onda paýlaşyp bilmezler. Ses diňe mende ýaňlanýarmy diýýär. Meň sesim ýaňlanýarmy? Eger ýaňlanýan bolsa minus goýaýyň. Hawa, iňlis dil kurslary üçin hem anketa dolduryp bilersiňiz. Onam ýaňky Instagramyň linkine goýarys. Şo taýdan girip anketa dolduryp, iňlis dilini öwrenmek üçin girip bilersiňiz. A rus dili üçin anketa ýok, ýöne rus dili öwretýän mentorymyz Discord serwerinde oturýar. Discord serwerimize girip, men rus dilini öwrenjek diýseňiz, biz size kim bilen habarlaşmalydygyny şo taýda aýdarys. Ýok ýaňlananok diýýä. Onda Ýagmyr sende problem bar öýtýän. Başga soraglaryňyz zatlaryňyz bar bolsada aýdyberiň. Ýagny ýolöýüş barada soraglaryňyz bar bolsa ýa kurslar barada soragyňyz bar bolsa arkaýyn sorap bilersiňiz. Himiýa, biologiýa barada sapaklary açmak niýetiňiz barmy? Aslynda biziň hemme zatdanam açmak niýetimiz bar, ýöne diňe bize bagly däl, bize gelýän mentor, tutorlarymyza bagly. Ýagny biz öwredemzok, biz öwretýän bilen öwrenjekleri sataşdyrýarys biz platformada. Himiýa we biologiýa mugallymlaryny tanaýan bolsaňyz, şular ýaly öwredip biljek adamlary tanaýan bolsaňyz, maslahat berip bilersiňiz. Şu taýda öwredip bilerler. Bar mesele öwrenmek bolsa ýutubda diňeje sapak goýup ýol ölet, şony bize ýeredip berse bolmaýamy? Bar mesele öwrenmek bolsa ýutubda diňe-de sapak goýup ýolumyz şony bize öwredip berse bolmaýarmy? Bolup biler sebäbi şular ýaly öwrenmegiň köp görnüşi bar. Käbir kitap okap öwrenýär, käbir ýutubdan wideolary görüp öwrenýär, käbiri üçin diňe bira bir öwrenmek repetitor şeklinde öwrenmek has effektiw bolýar. Mysal üçin aýdaly wideo sapak goýarys Ýöne belli bir temany ýatdan çykaryp bileris. Ýa-da belli bir ýerini aýtman biler mentor ýa-da tutor. Aýtman biler. Ýöne eger şo zat size gerek bolýan bolsa, şo zady esasy siz sorap bileňzok. Ýöne onlaýn tutorda öwredilýän bolsa, siz düşünmedik ýeriňizi sorap bilýäňiz. Şo tema degişli düşünmedik ýeriňizi ýa-da Durmuşda nirde ulanyp biljegiňizi ýa-da has effektiw öwrenip biljegiňiz barada sorap bilýäňiz. Şonuň üçin esasy interaktiw kurslar has möhüm rol oýnaýar. Mährä goşulýan çyndan hem geçen sapaklary ýutubda goýup barsaňyz diýýär. edilen tuturlaryň kaçsasyna seredilermi? Häzirki wagtda bizde öwretjek diýen mentor tuturyň hemmesiniň hiline seredemzok goýýas. Ýöne gelejekde Eger pully öwrediljek kurslar bar bolsa hökmän hiline serediler. Sebäbi mugt öwretjek diýen adamdan sen nähili derejede bilýäň diýip soramak birhiliräk bolanlyka edýär. Ýagny tejribesi azrak bolsa-da hiç hili bilmeýän adama bir zatlar öwredip biler. Eger tejribesi köp bolsa has gowy köp zat öwredip biler. Ýöne tejribesi az adamam Ha, hiç hili bilmeýän adama bir zatlar öwredipdiler. Şonuň üçin hil temasynda biz mentor tutorlarymyzyň hiline görä kabul edemzok. Hemmesini kabul etjek. Ýöne eger pully öwretjek diýen mentor tutorlar bar bolsa, ökmen hiline sereder. Näçe ýyl tejribesi bar? tejribesiniň işleýärmi häzir, näçe ýyldan bäri işleýär, şol zatlaryna üns bereris. YouTube-da sapaklar rekord edip paýlaşylmagy adamlaryň priwatnostyna garyşmak bolýar belli bir derejede. Derejede sapakda efisiýens gaçýar diýýär. Olam dogry pikir. Meselem, men biologiýa mugallymym. Menem öz bilýän zatlarymy öwretmek we paýlaşmak islardim. Sähra biz bilen gürleşip bilersiň Discord serwerimize gelip men şu sapagy öwretjek diýseň biziň hünärmenlerimiz sen bilen habarlaşarlar. Ondan soň siz bilen anketa doldurmagyňyzy talap ederler. Anketaňyzyň esasynda biz siziň datalaryňyzy, danlylaryňyzy web sahypamyzda paýlaşarys. Eger kurs öwretmek isleýän bolsaňyz edil şolar ýalak Anketa dörederis biologiýa öwrenmek üçin. Gaty gowy bolar. Şonuň üçin rekord edilmezligi gowy bolar, özleri rekord edilýär diýip sypakda gürlemejekler bolar. Adamlary utandyrara ýutuba düşerin diýip. Olam dogry pikir, mysal üçin men bir sapak öwrenmek isleýän bolsam, men öz ýüzümi ýa-da sesimi ýutubda paýlaşmak islemän bilerin. Şonuň üçin YouTube-da paýlaşmazlyk gowy pikir. Ýöne aýdaly bir sapagy gaçyrdyňyz, diýeli her sapagyna gatnaşyp gördüňiz, ýöne bir sapakda wagtyňyz bolman gatnaşyp bilmediňiz, şonda sorap bilersiňiz tutordan. Başga soraglar ýokmy? Kursa degişli, ýolögede degişli. Eger ýok bolsa, e, kurslar barada ýene bir gezek gaýtalaýan. Eger kim haýsy kursy öwredesi gelýän bolsa ýa-da öwrenesi gelýän bolsa, e, şu günüň dowamynda Instagramdaky link e, üýtgediler. Şo taýda Şo taýdan interaktiw kurslar üçin anketa dolduryp bilersiňiz. Ýöne göni tutoryň özi bilen gürleşjek bolsaňyz, Discord serwerimize girip bilersiňiz. Discord serwerimizi web sahypamyzdan görüp bilersiňiz. Taýyn sapaklaryňyz bar bolsa, YouTube-da ýolbelet paýlaşyp ýaratmaga kömek edip biler. Dogry aýtýar. Gaçyrylan sapaklaryň öwezini dolduryp bolar, tutordan sorap diýýär. Belki, hawa. Eger tutoryň wagty bar bolsa, size gysgaça näme barada gürleşileni düşündirip hem biler. Ýa-da näme okamalydygyňy düşündirip hem biler. Eger başga soraglaryňyz ýok bolsa, köp wagtyňyzy almaýyn. Sag boluň hemmäňize geleniňiz üçin. Ortaça 40-a töwerek adam gatnaşypdyr. Hemmäňize geleniňiz üçin sag boluň. Kurslar barada soraglaryňyz bar bolsa, maňa ýa-da sosial ulgamlardaky adminlere ýazyp bilersiňiz. Discordda aktiw gürleşýäris. Discorda gelip bilersiňiz. Esasy Discord öwrenmek üçin, öwretmek üçin iň amatly platforma. Şonuň üçin Discordy esasy ulanýarys. Başga soraglaryňyz ýok bolsa sag boluň. Nesip bolsa indiki webinarlarymyzda görüşýänçäk. Okaň, öwreniň. Paýlaşyň bilýän bilimleriňizi. Köp köp sag boluň.